l-għasel u Bonġu hawnhekk jiena nirringrazzjak anki Sayrita ħa nkunu qed nitkellmu dwar in-naħla Maltija u xtaqtek illi ttini ftit anki ħjiel ta' x'se nkunu qed ngħidu għaliex għandna verament biex inkunu kburin. Ħafna.
In-naħla Maltija għandha karatteristiċi veru speċjali li ħadet eluf ta' snin biex tevelvihom biex taddatta għall-pajjiż li ngħixu fih. Per eżempju, In-naħla Maltija hija adattata għas-sħana esaġerata li tagħmel Malta, adattata għan-nixfa li jkollna fis-sajf. Apparti minn hekk, iċ-ċiklu ta' ħajjitha wkoll qiegħed sinkronizzat mal-klima ta' Malta wkoll. Pereżempju, tbid kmieni fi Frar ħalli fir-rebbiegħa mbagħad x'ħin ikun hawn massimu ammont ta' fjuri jkunu laħqu kibru n-naħal u dak il-pollen jinġabar, filwaqt li meta nimpurtaw naħal minn barra, pereżempju, dawn xi tiġi s-sajf, ovvjament is-sħana ma jifilħux għaliha u ħafna minnhom imutu. Allura ikun qed jiġri wkoll meta ndaħħlu naħal minn barra jgħidulu genetic dilution, ġifieri il-power li għandha n-naħla Maltija jkun qed jonqos għax meta titgħammar ma' naħal barrani il-genes ikunu qed jintilfu bil-mod. Allura għalhekk importanti li nipproteġu n-naħla Maltija. Inset verament uniku u li qed jiġi rikonoxxut ukoll. Qed jiġi rikonoxxut u forsi tista' tgħidli iktar għaliex ftit ilu kien hemm dal-avveniment importanti li vera rrikonoxxa n-naħla Maltija. Iva, ħa ngħidlek kif kif ġiet irrikonoxxuta. Mela, hawn dil-Fondazzjoni Malta li tikkonserva n-naħla Maltija u jagħrfu kemm in-naħla Maltija hija speċjali, allura kkonvinċew il-Gvern Malti biex in-naħla Maltija jagħmilha l-insett nazzjonali. Apparti minn hekk ikkonvinċew il-Bank Ċentrali ta' Malta li joħorġu tujuro kommemorattiva bin-naħla Maltija. Issa, is-Slovenja hemm di jgħidulha il-Golden Bee Award li hija award madwar id-dinja, infatti pereżempju just biex tifhem is-sena l-oħra l-Awstralja rebħuh dal-award Jiġifieri huwa award prestiġjuż ħafna. Infatti, il-Gvern tas-Slovenja u l-President jiġu jagħtuk l-award, u Malta ġiet innominata fit-top three fid-dinja għal dan l-award. Dan ġara fit-twentieth May, on World Bee Day, iva, iva. Kien hemm ċerimonja Ljubljana dwar dan l-award. Għandna x'verament inkunu kburin u għandna għalfejn inkunu ktar familjari ma' kemm hi ma' kemm tiswa dil-biċċa. Infatti, anki jekk ma niżbaljax fl-iskejjel tagħna għal etajiet ċkejknin, forsi hemm dawn l-inizjattivi anki mill-Fondazzjoni biex kemm jista' jkun tqum iktar kuxjenza u nkunu nafu x'għandna verament hawnhekk madwarna f'pajjiżna. Eżatt. Nemmnu li trid tibda minn mindu jkunu t-tfal ċkejknin tfehmhom it-tfal kemm hu importanti li nieħdu ħsieb l-ambjent, kemm kemm huwa delikat u prezzjuż. Allura illonċjaw did-diska u fil-futur ħa jiġu llonċjati ġiex diski oħra. Sewwa, infatti xtaqt li għandna filmat xkejken b'did-diska li qed tinstema' bħalissa ftit ħa nsemmgħukom għax hawnhekk il-ħin jaħrab imma nixtieq illi nisimgħuha flimkien din il-kanzunetta li anki qed tindaqq u qed tinstema' fl-iskejjel tagħna lit-tfal.

Biz, biz, biz, tamel in-naħla fuq fjura rosa, fuq fjura kaħla. Biz, biz, biz, ferfer twin ħajja u ta' waraja. Għatfall u tal-lem, pero li li toġobni u koll, infatti għaddeja minna ħanna ħanna ta' nitalmu ħafna. Nota hija vera sa' melodija u ġastu kif tismaħħa darba Issib lilek innifsek qed tkompli tkanta magħha. Bla ma trid, bla ma trid u nista' ninduna wkoll kemm inti appassjonata fuq dak li qed titkellem. Anki għal fatt li inti jekk ma nisbaljax studjajt ix-xjenza. Ija, ija, studjajt eh, chemistry biology u xjenzi għal qalbi ħafna. U meta tifhem kif taħdem in-natur iktar tapprezza. Jiena nirringrazzjak illi kont magħna, napprezza ħafna dak illi tagħmel inti u wkoll, li huwa totalment differenti mbagħad milli tagħmel fil-ħin liberu. Kemm tgħidli malajr malajr, x'inhi nħobb mhux għax ma nħobb inkun naf ma' min tkellimt. Inti mbagħad fil-ħin liberu tiegħek. Ija, nilgħab rugby, nilgħab rugby nazzjonal. Man-nazzjonal?
Infatti sa 20th June għandna European Championships Andorra. Bis-serjetà.
Ija.
Ilek ilek għaddejja jew le? Minni nilgħab xi erbatax-il sena. U l-aħwa, mela minn dejjem, mela minn dejjem. Mela nawguralek għal dak li għadna kif ksibna, lilna kollha insomma, għandna aħna Malti hawn, nawguralek ukoll għal li ġej. Grazzi li kont miegħi kmieni dalgħodu, aħna minn hawnhekk.